um, Blwyddyn Ffestiniog, y dot glas yma yna, reit yn ganol y parc cenedlaethol. Da ni ddim yn y parc cenedlaethol, um, ond ni ydy calon y parc cenedlaethol. The whole of the National Park, not the whole in the National Park. Um, fel da chi'n gweld, dyn ni'n bell o, wel, bell ish o um, canolfannau economaidd uh, gogledd gorllewin Cymru fel Bangor, Gynarfon, yr A55, to'r North Wales Economic Ambition Board, maen nhw'n datblygu lawr yr A55 o fyna. So da ni'n eitha pell o'r um, canolfannau economaidd mawr yna, sydd chi. Ond Yym, fel dach chi'n gwybod, fel Llanber, Maglyn a Ffestiniog, yym, yn ardal... Dwi'm yn licio galw fo'n ôl diwydiannol, cos mae yna dal diwydiant yna, ond ôl diwydiant, ôl diwydiant trwm mewn ffordd, uh, sef uh, uh, chwarel, chwareli a chwareli llechi. Ond hyd yn oed rwan, mae yna lot o cyfoeth yn cael ei greu yn yr ardal. Um, mae gennych chi OG, which gennych chi'n Dynorwig hefyd, Pump Storage, sydd yn cynhyrchu miliynau o elw i, i shareholders dros y byd, a hefyd mae gennych chi um, Trawsfynydd, pwerdy nuclear Trawsfynydd, sydd just lawr y lôn, um, a hefyd twristiaeth yn amlwg yn mynd yn fwy a fwy uh, cynyddol. Fel, o, dwi mynd i fynd yn ôl, ti'n gallu mynd yn ôl? Sori, dwi jyst eisiau edrych ar llun o flaena y breichwled o dref ar ysgwrn y graig. Yym, fel lot o trefi yn gogledd Cymru wan, mae trefi'n fwy digonol. Yym, da ni'n cael o'n labelu yn difreintiedig, yym, neu'n amddifad. Um, ac ella bod ni chydig bach yn economaidd, ond swn i'n licio meddwl na ni ydy'r cymunedau a cymuned o Llanberis ydy'r rhai fwyaf cyfoethog yn y byd. Yn ddiwylliannol, efo'r ysbryd o mentro cymunedol, mae bobl yn dweud bod ni ddim yn bobl um, entrepreneurial, ond mi yda ni yn bob un cymuned yn entrepreneuriaid cymunedol. Um, Mae jyst isio sianelu hwnna dwi fel a cydweithio. Yym dwi ramblo wan. Ond fel lot o trefydd yma mae gynna ni broblema yym yy rural ond hefyd mae gynna ni broblema trefol hefyd lly. Yym poblogaeth o tua 6000 erbyn 4000 a hanner erbyn rwan yym ond oedd o'n bymthag mil yn Ialta. So Na, na i sôn yn sydyn am y stori ni rili o ran be da ni wedi bod yn drio wneud. So yn y cymunedau gyntaf yn yr ardal yn tua 2006 um, athyn ni cychwyn yn gwaith ar ein siwrna ni o ran sefydlu mentor cymunedol a gant o'r sgilio oedd un o'r rei o'n i'n ymwneud â mwyaf efo fo a'r syniad oedd hwnna oedd um, defnyddio twristiaeth a fyddai'n digwydd o'n amgylch ni a'i buddsoddi fo'n ôl yn y cymuned. Yym, a dyna be wnaethon ni. Wnaeth y Parc Cenedlaethol cau y Tourist Information Centre yn 2012, yym, a mi wnaethon ni brynu'r adeilad, cymryd benthyciad i brynu'r adeilad, a lleoli a cymunedoli'r gwasanaeth twristiaeth. Dyna oedd y syniad 'lly. Yym, ond wnaethon ni ddatblygu cynlluniau beicio mynydd i ddechrau. A mae hynna'n creu elw, so dan ni'n defnyddio arian twristiaeth i ail-fuddsoddi yn y gymuned. Yym, y syniad yma o twristiaeth iach, does yna ddim byd gwell na croesawu twrist i dy ardal di, a rhannu yym dy ardal di efo nhw, ond mae angen wneud hynna mewn ffordd cynaladwy. Yym, a dyna bydden ni'n drio wneud yn 2012. Yym. Mae i gyd amdan addysg, cyd-weithio, yym, gweithio efo sector breifat lleol, yy, bach sydd wedi angori yn ein cymunedau ni. Maen nhw'n gweithio fel mentrau cymunedol, um, maen nhw'n gwasanaethu cymunedau, maen nhw'n gwario yn y cymuned, maen nhw'n cyflogi'n lleol, maen nhw'n nodi teuluoedd yn lleol. So, dwi'n gweld y gwahaniaeth. Ond yn y mentrau cymunedol a busnesau cymunedol yn flaenau, da ni'n cyflogi rhwng 100 a hanner a 200 o bobl. Um, dyma rhai o'r nhw, Rhengwarn, Pub Cymunedol, Cwmni Bro, Gisa sy'n gweithio fo bobl uh, ifanc digartra, Opera Cymru, yr unig cwmni opera yn y byd sy'n canu trwy'r iaith Gymraeg, yr ysgol, Dref Wer, Caerphi sydd yn sinema cymunedol a byncaws, Antur Bynagos, Seren sy'n gweithio efo bobl ifanc ble yn dysgu, a Dref Wer sy'n gweithio ar prosiectau amgylcheddol, um, yn wreiddiol prosiectau amgylcheddol um, oedd y syniad a, a bod bobl lleol yn, yn ymfalchïo'n ei amgylchedd ac yn amddiffyn ei amgylchedd ac yn bod o'n rhywbeth iddyn nhw. A Sara fanna sy'n eistedd fanna yn sefydlu'r drefwedd, ond mae'n mynd o nerth i nerth um, rwan lle. Um, so ni'n gallu siarad trwy ddeud am y drefwedd, os gyda'n amser. Ond maen nhw fwy fwy wan yn yn actio fel gwasanaeth sydd yn cefnogi pobl efo tlodi tanwydd ar y stryd fawr a bob math o bethau. Wrth gwrs mae'r gwasanaethau wedi cael eu rhigo yn cymunedau ni, y CAB a ballu. Sori dwi yn mwydro fi iawn. Sori dwi'n symud yn 2019 nathon ni sylwi ar yr holl mentrau cymunedol mae oedd yn Bro Ffestiniog a meddwl pam da ni'm yn cydweithio Pam dydi Gista, sy'n gweithio efo pobl ifanc digartref, ddim yn gweithio efo'r Canolfan Beicio Mynydd? Pam dyn nhw'm yn cael cyfleodd yn fan'na? Yym, pam dydi yy Clusty Seren ddim yn defnyddio yr sinema cymunedol? So, y syniad efo Cwmni Broad, sef fod yn rhyw fath o fenter cymunedol oedd yn cysylltu'r holl mentrau 'ma, yn t- yy yn helpu'r mentrau i tyfu'n pennach yn Nhrebucad, achos mae dy ben di yn Nhrebucad bob dydd yn gweithio fel hyn. A mae angen weithiau ti'n mynd i ben allan a gweld beth sydd o dy gwmpas di a cyd-weithio, a dyna oedd yr holl syniad efo Cwmni Bro. A dyna wnaethon ni lawnsio 2018, sori, dim 2019. A wedyn gaethon ni 60,000 gan Llywodraeth Cymru yn deud, gwrandwch, gynna ni syniad, da ni eisiau datblygu mentrau cymunedol yn yr ardal, datblygu cynlluniau economaidd wedi arwain gan y gymuned, cynlluniau addysg wedi arwain gan y gymuned. Pob math o spiel. Yym, ond y syniad oedd i gyd-weithio. A wedyn, yy, da ni wedi gweithio'n agos iawn felly efo partneriaeth Ogwen, yy, Bethesda a Siop Griffiths sy'n edrych ar tebyg, a wedi cryfhau y rwydwaith wedyn drwy Gwynedd. Yym, ia, a dyna di'r syniad. Dynnu cymuned Baltwrog yn rhywbeth lle da ni eisiau perchnogi ynni lleol a datblygu fatha Rhipadan Peris yn fan hyn. Yn y llyfr dwi'n dod, mae hwn yn hen resolution, so dwi'm yn siŵr beth sy'n dod nesa, ond, ond y syniad yma ŵan ydy bod ni'n edrych ar y stryd fawr, a datblygu stryd fawr, a, a delwedd y stryd fawr. Tywed, mae, mae'r adnoddau ni wedi cael yn rhugo yn cymunedau ni dros y blynyddoedd. Um, mae angen i ni ail fuddiannu'r adnoddau yna, Ac edrych ar beth fydd Stryd Fawr. Tibod, dan ni byth yn mynd i gystadlu efo Betws y Coed yn Blaenau, dan ni byth yn mynd i gystadlu efo'r internet, a dan ni'm isio, ond mi fedran ni ddatblygu Stryd Fawr sydd yn gweithio i'r gymuned yna, cymysgedd o siopa bach lleol, o bethau mae pobl rili angen, yym, a hefyd gwasanaethau a llefydd i gymdeithasu. Yy, tref tatws pum munud dan ni'n galw fo, sef mae bob dim ti angen o fewn pum munud, neu deg munud. Yym. Ia, a bod o o fewn rhyw fyd lle dan ni'n prynu hyn ar ddiwedd yr Urdd y mis nesa, a dan ni isio datblygu hwnna efo pobl ifanc, yn ganolfan i bobl ifanc. Dan ni newydd brynu hardware store yym yn Blaenau Ffestiniog, un o'r stores oedd o'n mynd i gael ei werthu, yym ond oedden ni 'di clywed bod 'na foi o Taiwan isio prynu fo, a dim ond y selar oedd o isio. Da ddim eisiau gweryll y siop, so dwi'n siŵr iawn beth oedd mynd yn y selar. Dwi'n dyfaru wan bod ni wedi prynu'r siop, cos dwi'n rili eisiau gwybod beth oedd mynd i wneud yn y selar. Ond, na fo. Ond, ond y syniad yma bod ni jyst yn datblygu a edrych ar y siopa sydd wedi cael, a mae yna lei'r cyngor a'r llywodraeth a'r cyngor tre wneud hyn hefyd, adeiladau gwaed yna sydd ar y strydoedd mawr. Be am i ni ail-bwrpasu nhw a, a meddwl am bethau newydd iddyn nhw?

a defnyddio nhw i wbeth. Cos be sy'n digwydd ydy ma' bobl o'r tu allan yn prynu'r adeiladau yma, ma' nhw'n ista yn wag a ma' nhw tu allan i gyrraedd bobl lleol. So 'dan ni'n brynu nhw, rhentio nhw'n rhad a gosod yr adeiladau yym i deuluoedd lleol hefyd 'lly. Yym so mae... Dau funud, sori, so dyma be mae gyd amdan. Yym. Ia, ond dyw hynny i ddysgu, be di point hanas, sef bod ni'n dysgu gynno fo, dyw o ddim yn fod i ista dros shelves ond mae o i gyd am dan dysgu am yn hanas ni, er mwyn dychmygu a cyd greu dyfodol gwell. Dwi wrth fy modd â'r llun ma Pris Prendergast o Blaenau. Yym eniwe, wel 'da ni 'di neud dipyn o ymchwil cymunedol yn ddiweddar, ma' bobl isio aros yn eu cymunedau, ma' bobl ifanc isio aros yn eu cymunedau os 'di'r cyfleon yn cael eu greu 'na, a wedyn 'da chi'n gweld y consultations 'ma, 'da ni'n trio ymateb i bob dydd. Ond y cwestiwn ddylai fod, beth sy'n gallu cael ei gyflawni, ac ella dyna fydd y Cynulliad yma'n ddeud. Dach chi'n gwybod be, be rydych chi'n, tibod, dyna'r beth ddylai'r cwestiwn fod. Ac wyf ni yn eto ymestyn y rhwydwaith yma o cyd-weithio. Codi dy ben dros dy ffens, fel mae ffarmwr yn neud, a gweld be mae'r ffarmwr drws nesa'n neud. O, mae hwnna'n syniad da, a wnawn ni ddysgu gin ei gilydd.